Bas nyakwar moga jwang' luonga ni MC Ozum maka pita chetho ndik reg mogo. Di boma talo lware nyoka nyakwar ododo jasola wendo kiwe yiere nyakwar jabonde. Arado ka gi maneja malich ahinya miluongo ni Vincent Obila. OCS. Obila mabandia maonge bunde to onge lisasi. Rado kod odiechieng' ma kawuono ni endi mosetimo weche mag management kuom ndalo mang'eny kabisa. Omiyo entiere kadwa ni mondo omiye thuolo mondo omosu. Okay, I'm- Thuolo mari. Erokamano inye Zuma Kapita MC. Yes. Amor mukala moso joma neno wani kwe uru kendo yare uru ajaka baba. Ya. Ijaka baba. Ajaka baba. Eh. eh. Una jome sawa Maria. Ipongine maru to bedi kodini jawe nyathini Maria matakatifu. Amen. Awinyo kiluongi ni OCS manager. Yeah. To ji nyalo paro ni samoro nyingi mar OCS no en mitiyo en ma tich koso mago to mana ma bandia ma porojo maonge kata bonde. Ndi wacho ni en bandia. Ya. To kata somo maka pita. Ya. Be bandia. Ya. Nikech ino somo in uh, original. Ya. Aba nyinga be setiyo no OCS original. OCS original. Retired askari. Winjo maler kabisa ekore moga jwang' to awinjo kiluongi ni maneja. Mano be nyingi. E mano nyinga. Yeah. Asebedo ka amanage industry mopogore opogore. Adwa ni mondo ikona man in maneja. An maneja. Isebedo ki maneja ang'o? Asebedo ka maneja industries mopogore opogore. Yeah. yeah. Machalo kaka mage uh, nitie maneja ing'e ni fundi kata fundi iluongo ni fundi, ni engineer, kata driver iluongo ni driver. Nitie driver mariembo ndiga, mariembo apiko mariembo gari nitie nyaka driver nyaka ng'a kawo mon to riembo kawo mon to riembo mano iluongo ni driver Ozuma MC Okanya Park tija gi sani currently a manage Hussein Omina Wiko gi band mare mar Mugwedhi Wanga Band. Misu ni in manager mar Hussein Omina Wiko e band moluongo ni Mugwedhi Ohangla Ohangla Band. Mm. To eh, tich manager no kende mitiyo koso nitiere tich moro mitimo? Uh, gi sani bende and radio presenter. Yeah. Atiyo redio moro Migori town. Yo, iluongo ni eh, re- iluongo ni Iluongo ni Liech Radio. Liech Radio. Omakore ondamo mano. Omakore 89.7 FM. Eh. Bas eh, e tich mar management ka wan gi some challenges, wan gi disadvantages to gi advantages. Disadvantage yani berne kod rachne. Kaka in ng'ama osebe isebedo manager kuom ndalo maromo nade? Uh, gi sani ose nasema ne kuom dweche maromo auchiel. Yeah. Uh, kopogore goseni management asetimo sani koro three good years. Isetimo management ni higni adek. Kinyiswa berne berne ber mane bedo manager ni nikech ang'o miyo ng'ato yiero mondo obed manager. Ma isu ni oseneno berne. Nyiswa berne. Uh, berne to ng'eny. Yeah. Emomiyo kuom period mabor machalo kamano. Yeah. asebedo ka nima nima yeah. nikech ber ayudo yeah. dawo kane ber yeah. gikora sebedo gikora siwuok manyiso ni ka pe allowance moko dong' ne managers ginyalo timo gachiel ariyo adek nitiere kaka samoro weche nyalo lombo miyudo ka ng'ato samoro chako bedo hey, my manager uh, Hussein mochako chwadi gimoro kendo management en mana kaka tich mamoko yeah. ohala yeah. kori nima nima inima nima rach mar manager rach mar maneja bile bile ni a ah, omera to koro maneja no kadwa bedo rach ne koro en ang'o manyalo golo chuny ng'ato bedo maneja eh, rach ne to kendo koro dwa duong'e yeah molo ber yeah nikech ing'e ni kisebedo maneja yes ting'o ting' mar wiyi yeah akili mari koro ema konyi gineno kaka inyalo riwo wiye yeah mondo oti kanyakla yeah O nyakwar Boga Jwang' winjo maber kabisa kanyo endo mano iluongo ni Vincent OCS. Owacho maber kabisa kanyo rach mag bedo management to gi ber mar bedo management. To Hussein ne mise bedo ne manager koso nitie jothumbe moko mise timo negi management apart from Hussein Omina Wiko. Before abed gi Hussein na bedo kaka promoter yeah. mag uh, jothumbe mopogore opogore. Yes. Uh, bedo promoter en ni ok ni na support gi financially. Yeah. Kichabu fuku na konok. Yeah. Uh, nabedo promoter nikech nwakonyre ng'ado rieko. Yeah. Uh, nabedo promoter nikech sama nitiere mok anyal wacho. Yeah. Amanyo negi shows. Yeah. Awuoyo negi wuon clubs. Uh, giyude skari moro kidogo dok nitie. Iwacho ni manager sok nyombi. In gi dhako kosi onge go? An gi mon ariyo. Yeah. Ayo mera. In gi mon ariyo bwana, congratulations bwana. Gi nyithindo adi? Adek. Pull it up bwana. Ne koro kopo ni in gi mon ariyo gi nyithindo, gi nyithindo adi? Itimo gima Nyasaye ok dwar. Nang'o? Onego ne bed ni ka in gi mon ariyo to ibedo gi nyithindo apar gadi. Dhako ka dhako nigi nyithindo auchiel So far auchiel. Osum pod atin. Ya, Eh, piny ema otiya kama. eh, ok ni piny moti. In ema iketori e piny, piny koro wachalo kodwa kama. Ka koro de an gi 27 years old ok inyal yie. Koro kaka higa medo dhi, Ya. abiro medo mang'eny maka. Baba ema ne jadoo koso kwara nikech doji ok itho tuch Kwaro- kata baba uchane. baba na nigi mon ariyo. Ya. Kwarwa monyuolo mama na nigi mon ang'wen. Ya. Monyuolo baba na nigi mon adek. Koro tem matek. Kal ku ineno babu monyuolo mama une nigi mon adek. Ma ne nigi mon adek. Kwaru monyuolo oh, babau Nigi mon a- nigi mon ang'wen. adek. Monyuolo mama na nigi mon ang'wen. Eh, monyuolo mama nigi mon ang'wen, monyuolo baba nigi mon adek. In in gi mon ariyo. Baba Koro nigi ariyo. aka Akwedo ni mondo akoni niya, chwo lore. Lo kwaru monyuolo mamau, chak ilo kwaru monyuolo babau. Riw monde gi ka ok macha adek to ma ang'wen to in gariyo. Mane some katiba mane? Omera ne. Iwacho niya, dhako mabiro yiki ok timori nade? Ok ng'eyo. Koro riedgi, baba ato ok adwa ni mondo apandi. Advice so far advice monego imiya Yeah. ni man go gi maduong' iluongo Yeah. ni Mikayi. Eh. Asetero dhok. Eh. Mar ariyo monego imiya advice

oh, nitiere gimoro ma samoro nyalo timore mm. ma chunyi nyalo aye mm. mi wach ni ah, chunya owuok kuom ng'ane mm. be nitiere jathum moro misetiyogo mosetamore isetimone management maok ochuli uh, gima ng'eyo ni ka in maneja onego bed ni bande ja utiyo kanyakla moko onego bed ni ywak na ochulo ka ok onyal tiyo kanyakla e weche mag chudo weche mag achiel adek to mano gima maneja onge mano gino ok bi dhi. Mese ni jo jo jo Yeah. mese bedo kitiyo go gi chuli maber. Eh, an achulora kenda Ichulo ri kendi. an achulora kenda Yeah. kaso ahero gik mokete ler kata mano sen watiyo godo ka pesa wuok mokwongo gima nyaka wang'i adi mowuok jotugo oyudo patgi ng'ato ng'ato oyudo ratiche mochopo wadwa e yo maber. Oh. Koro chudo To industry mar MC MC iwacho ni MC soko ke e, e, e bae live band mag jothumbe. Kia jathumbe odhi obedo piny mo draft thumbe ne mogolo. Oka MC bire ma wewe wewe podi mikono juu mikono juu mikono juu wapi nduru wewe na winyo katoni nyadundo nokono gini we MC tafadhali kama uko na wimbo kuja hapa uimbe unapigia customer kelele mingi

to machung' kodwa kendo adwani mondo ikon jogi accounts ma intie be nitie gimoro mitimo ma intiere ga accounts ma Uh, an content creator. yeah you are a content Nyinga creator Vincent Otieno OCS, Vincent Facebook, Otieno OCS eh, YouTube Vincent Otieno OCS, Yeah. uh, TikTok Vincent Otieno OCS. miye jopiny namba ni sakech samoro ng'ato dwaro maneno Oh, mondo mi manager koso tich. yeah, tich Oh, tich. Eh. Uh, ng'ama dono gone live show, Gosheno Mina Wiko, kata gi jathum moro amora Yeah. information.